Moto cing dano obidoko tek i Gulu City Moto cing dano obidoko tek i kumalo me Uganda Mot man mere ma mot amota Man mere ma mot en ma mwa mot amota Man mere ma mot Moto cing dano obidoko tek i kumalo me Uganda Pingo? pi tim pa ajwagi. Ajwagine bene ajwagi mua ki cen. Wan ka gino mo tye ma kimito timone tekwaro tekwaro, kiwek wati ki ajwagi mapaco pien cikwa cik pa lwor bene ye. Ya ludito tipo, ludito tekwaro i kit pa Ajwaki-ni i tekwarowa bene nongo gin obed tye, ento pe Ajwaki ma kipangogi apanga ki cen pi biacara. Biacara marac odonyo i kumal me Uganda. Gin dong gikelo excuse moni, gi disguising themselves under jo ma tye ka lweny. pi jami maber kun gin raco. Gitye ka tiyo cente kun nongo gi-disguising themselves ni gin gitye ka lweny me gwoko ber bedo pa dano i kit me kwo ma otanyo. Ento gin obino i business aye pien. Gin ma oweko an awaco ni moto cing dano bidoko tek tye kuman, Wuwinya maber. Ngat moni ka okwalo gweno ki i cere ka moni ma ngati okwalo gweno onyo okwalo dyel, kono dyel onyo okwalo bene dyang onyo okwalo gari onyo okwalo kit gin mo keken, ka okwalo ki i cere ka moni ma dong bene ca mukene onongo ocito ocato woko, en lakwo-ni. Naka ajwi onongo namo ki dano. Dong ka otyeko cat, bino dong ka mat onyo ka namo i kin dano. Pien ni en cinge omako gino moni ma en ocato-ni. En tye ngo? Lakwo. Ka en obino omoti, ni nena wa, imoto cing dano bidoko tek. Ka lakwoni obino moto cingi, wun jo moni wutye ka ka namo onyo wutye i ot lega, ngeyo kit dano tek. Dano bene ka oa ka kwo, ca mukene donyo i ot lega, en bene wa ebino ka lega, kun lawor pud oa ka kwo. Ca mukene idonyo i ot myel, oa ka kwo. Ca mukene idonyo i kin lwak. I kacokke, i bol cob, i gure mo keken, oa ka kwo bad donyo i kin dano. Dong, wan pe wangweyo angweya ni ngat moni oa ka kwo pien pe kicoyo i ngeye. Ci ipwo ni ngatti omoto cing dano-gu rab rab rab rab omoto cing dano-gu. Ajwaki moni ma dong gubino ki cen eno ajwaki man ma gua mukene oa wa tung Mbale ka ca. Tung Mbale i Bugisu, mukene oa Manafa, en pud i Bugisu, mukene oa tung i Bunyoro, mukene oa tung eni, tung i Buganda, mukene oa kwene, ajwaki ma oa ki cen. Dong gin guketo gin odoko bijinec. Ngat mukwalo kwoni dong ki tracking en. wa ki wun mumoto cingeni weng. This is biasness. Ka onongo joni bino mako lakwoni keken ni lakwo mukwalo gweno ni en, okwalo dyang en, lakwo mukwalo radio ni en, onyo oyako dukan ni en. Ka onongo kimako en keken nongo ber. Man ajwaggi ni en jok gini ki yat gini tek ka dong in ngat ma imoto cing lakwo ni. Kadi bene ka pe inge ni oa ka kwo. In dong omyero icak mwodo lum, pien in itye kontact pa lakwo. In dong omyero icak mwodo lum, omyero icak dengo wangi atata, ii gi gu cako rubeko, min ii ocak kato oko woko, in dong omyero icak bangeko, icak malle de ibuto iwi ibuto iwi ceng. Kun lakwoni obino moto mere in amota, in bene pe ingeyo ka ma kikwalo iye kwo. Aya ki dong kenyo ingeye dong iwinyo ni aa. Milion abic mitte, teka dong ngat opoto piny milion abic. Kadi lakwo moto in amota ma bene pe ingeyo ka ma ikwalo iye kwo. Wuneno kit ma wun wutye ka weko moto dano bidoko tek kwede i Northern Uganda? Ngat ca obino moto dano weng but en okwalo kwo. Wun wumoto ni weng omyero wupot piny, wun wumoto ni weng omyero wunyam lum, wun wumoto ni weng omyero. I cen iwu cak mine, min iwu cak kati woko, gin dong tek aye nipoto piny top. Pe giwaco ya in imoto lakwo amota ba, in bene ni mii five million, mii four point five, mii four point nine, mii kono four point ngo, jami ne weng dong around five million, around four point gin moni. Ci dano apar ki wiye i dog gang acel keken ka lanywa moni oa ki ka kwo obino omoto dano i dog gang acel keken dano abiro. 4.9 times 7 i kine kare ma cene pe i cing dano-ni. Wuketo bene dong rette i kom dano, kono kit yat ango ma wun wudwaro ki lukwo-ni? Wutye ka mako wa jo ma tye innocent, wuloko odoko business. Ngat mo keken ki moto omyero opot dok piny pien cinge ogudo cing lakwo, omyero ki mak woko, omyero ocul 4.5, 4.9, 5 million. Ajwagi egi ni teka wanongo gi omyero ki wang gi o. Ka iryek, ao ki i lobo Acholi, ao ki i Northern Uganda, in ngat ma ikelo ajwaki-ni, Acholi omyero obin owang gangi-o, pien joni ka tye ka maco gua-o, gibwoto wan ki cen moni ma guketo i kom dano-ni. Ngat ma omoto lakwo amote keken myero omot lum, omyero min iye okate woko, omyero ocul fain. Eni business ma tye dirty. Ka police pud dek ryemo wu, lwak me kumalo me Uganda omyero owang wi ajwaka ki ot, owang wi ngat okelo ajwaka o, dukane bene omyero ki muko. Ka ngat okwalo okwo, ocwal i police. Ngat mukwalo okwo, constitution me Uganda ngeyo ni Abili tye me gwoko kuc ki property wa. Ngat okwalo kwo ma oniang ni okwalo kwo, cwal i police. Ento pe icito akelo ngat mo oa kicen me bino ka lanyo wa ki tekwaro ma pe wangeyo. Wun wutye ka ticci ki faru. Ineno ni ki faru. ma weko dano laye i komgi, dano konye i komgi, dano kwo time ninino, mono ki faro, pe wamyero elubo acoli, pe wamyero Northern Uganda ni cakke itino ocito anyim wabi dwarowu, in ngat ma ikelo ajwaki ki woko, ajwaki ma megwa gang kany, ajwaki pa lango, ajwaki pa alur, ajwaki pa acoli, ajwaki pa luo gingeyo tekwarowa. Pe gitimo tim ki faro ki faro. Pe wamito neno wi lobo acoli. Lwak ma tye woko kenyo, ajwaka mo keken obino ka parading dok ne oo ko lukwo lukwo. Owango pien eno tic a police. Ocwiny wiyo ka bene pe mob justice ki goyo oko pap pap pap. Pe wamito wu kany. Pe wamito ajwaki mu a ki cen me bino ka nyweno te culture wa. Ki goyo oko pap pap lakiri, matafali, got, laduduk, latong panga i komgi.